Onuň bilen hoşlaşybam bilmedim. Düýe gaýtarmaga gidipdim, şonda, agam öz kärini bize tabşyryp, Maýkopdan çykypdy iliň maşyna. Şondan bäri biziň maşymyza deý, elli köşek bilen altmyş bäş düýe. Oglunyň deregine çopan ene, doganynyň deregine çopan uýa. Aýagymy süýräp depeden depe, Taýagymy süýräp ýapydan ýapa, Bir menzilden düýnüni gaýtaryp, Doňňara daş bolup ýetipdim gapa. Ojagyň başynda ejemiň ýanynda, Çaý içip elimi çoýjakdym weli, Eýýäm açan, meňzlimden beterräk sowan eken, Käbäm, ejem geldi. Soňky gezek ellerini sypalap, hoşlaşsyn ejesi öz gyzy bilen, Eý, sen ejemjanyň dirilik wagty dolan bir sagatlyk gyzyňa dolan. Bir mahallar bir namazhan diwana, ikindi namazyny geçiren wagty, Eý, sen gülüm ýaňadan bir dog diýip dize çöküp edenmişin tagaty. Oňa rehim edip ýaňa batan gün, ýaňadan. Jandan çykanmyşyn yzyna, eýsem şol diwana rehim eden gün rehim etjek dälmi çopan gyzyna. Şeýdip ýaňadandan doganmyşyň sen, bir gecigen namaz, bir sena üçin, indi näme dogup biljek dälmi sen ene üçin, tutuş bir dünýe üçin. Köp ýalbardym, gün yzyna çykmady. Hoşlaşman gitdi ol öz gyzy bilen, ezizläp ösdüren ýalňyzy bilen. Waýyjy jan, menem gitjek eje jan, waýyjy! Ylgadym oňa edibile. Emma meni uzak ylgatmadylar. Garry gujaklady iki sany gol, waý diýip ýykyldym garyň üstüne. Soňuny bilemok. Bar bilýänim şol. Bir oýansam durdumyzda ýatyryn. Balam, mert bol balam, Gülnäzim mert bol! diýip gyňajyna gözüni süpürdi başucumy saklap oturan ene. Dünýäde ezizim diýýänlerimiň birini äleme getiren ene. Gözüňi aç, gözleriňe döneýin, sypady maňlaýym mähriban gollar. Meniň ezizimiň başyndan sypap, kemala getiren gollardy olar. Ejem jandan aýra salan garlyk gün. Şondan bäri saňa düşenok, synym. Şondan bäri sekiz ýylyň içidir henizem gaýursam dyglaýa inim. Henizem gar görsem gysýa ýüregim Henizem gar görsem dünýäm daralýa Jogap ber Gülnäge jogap ber sen gar Beýdip dymyp ýatma senden soralýa Beýdip dymyp ýatma senden soralýa Ýa-da şeýdip ar aldyňmy ejemden Gar ýaganda gargynardy gummullar Gar ýaganda gargynardy ejem hem Gar ýaganda goýunlarymyz buýardy Gar ýaganda geçilerimiz buýardy Ejem şonda nähili zat ýagsa-da şeýle zat bir ýagma görsün diýerdi. Ýa-da gahar edip onuň sözüne, Darygüllük edip aldyňmy sen, ar? Ýa-da seniň reňkiň ak bolsa-da, ýüregiň kömür dek garamydy, gar? Jany ýanan taňrysyna gar barmyş, wah, gar, ak gar, sen. Gijäniň üstüniň gumy solmaka. Ýene öňki taýak, ýene öňki kär, On sekiz ýaşyna ýetmedik Gülnäz boldy birden ýurt öňünde jogapkär. Ejem bilen bakan düýelerimiz galdy birden men ýaly yzyň başyna, Gara saçym gum süpürdi tomsuna, gara saçym gar süpürdi gyşyna. Göýäki diýersiň on sekiz ýaşda, otuz ýaşly ýaly ulaldym birden, Eger wagty gelip üstüňe düşse, kän zady göterjek ekeni gerdem. Ýene öňki guýy, ýene öňki suw, ýene öňki düýe, ýene öňki gum. O zatlar öwrenşen zadym Löweli duýdum, duýdum, başga bir zady duýdum. Ilkibada duýdum, soň bolsa doýdum. Ejemiň üstüniň gumy solmaka. Doýurdy gül näze doýduk gelnejem. Ylga gelin düýeni gurmawaka. Seni maňa, maňa tabşyrdy ejeň. Buýurdy ol, barlygyna buýurdy. Buýrany hiç, igenç bilen maýyrdy. Hajy Melik ýaly köp iýýäň diýip, bir hepdeläp saçagyna gaýyrdy. Ikinji hepdede özi utanyp, Goşdy saçagyny ýene-de doýduk. Bir güýç maňa medet bermedik bolsa doýdugyň elinde bolardym göýdük. Ol medetkär ezizimdi, ezizim. Ol medetkär şondan gelen iki hat, biri beýnä ganat, biri ýürege, ikisi birgide göwräme ganat. Üçünji geläýse obama ganat. Dördünjiň deregine özi geläýse, bolardy ol tutuş dünýäme ganat. Hatyň birinjisi donuň ýanyndan, ikinjisi wolgaň boýundan belli, birinjiden toýa gireni belli, ikinjiden toýdan çykany belli. Toýdan çykan adam gelmezmi öýe? Ýa-da gitdimikä ýene bir toýa? Buşluk, buşluk Gülnäz eziziň geldi diýseler bererdim bir guwady. Saçakda nanyň ýok, ketekde towugyň. Düýäň nireden aljak seni Gülnäz? Beýle günde bir diýänmäňini meň üçin gysganar durarmy kolhoz? Kolhoz we Mehedi özüm taparyn. Taparyn, çopan Gülnäziň özi, kimde-kim sözüme ynam etmese, gapymyzdan alyp girsin ezizi. Şunuň ýaly süýji arzuwlar bilen. Selpedim men gum içinde, selpedim, arzuwymdy iň medetkär ülpedim. Ezizim başymyň gupbasy bolsa, arzuwlarym daşymdaky şelpedi. Zyňňyrdardy şol arzuwlar şelpeler başymdaky şol gupbanyň yşkyna. Ynha indi ýyl ýarymyň içidir, çaý deregine endik etdik yşgyna. Çala endik etdik palaw deregine, nan deregine endik etdik ota biz, atalary ýollap arzuw goragyna wagtlaýynça bolup galdyk ata biz. Çek getirme atalaryň ýüzüne, Gyzyl gyýgaç, gyzyl ýaglyk atalar, Ýöne bolup çyn atalar däldigimiz alajyň ýok, bildiräý ýeke eteler. Ýeke özi çöl içine çykanda, Käte üýşenär ýa aýal başgala, Söýýänlerem gurban olaňa, Söýmeýänem gurban ola goşgyna. Biri aşyk bolup ugruňda gurban, Biri allygy salyp ugruňda gurban, Başga ýerde ata ýerin tutsagam, Şonuň ýaly ýerde üýşenýäs arman. Emma üýşenjeňlik gorkaklyk däldir, Ýelämizden geçmez gorky diýen zat, Ýüregiň päk bolsa galany aňsat. Bir gezek şeýle bir zada duş geldim, oňa ejemjanyň mazary şaýat. Ýatdynara düýe sürüp gelýädim, Gülnälim aşygyňy köýdürme diri! diýip tirsegimden ýapyşdy biri. Kimdir öýdýärsiňiz? Ferma müdiri. Şol müdirjik gitmese-de fronta hasalyja gezýä sekiz ýyl bäri. Düýäni uramda bagyrdaýan taýak çep aýagyn oňurypdy dyryndan. Haýsy gelin düşdüm allowa diýse, diýerin men, Özüňdendir, özüňden. Haýsy gelin düşdüm zorluga diýse, onuň hem çynyndan ýalany kändir. Söýýän ýürek özüni zorladyp bilmez, söýýän ýürek bilen iş salmak kyndyr. Söýýän ýürek çakyp ýyldyrym ýaly, söýýän ýürek gök dek gübürdäberýä, söýýän ýüreklere kast etjek bolsa, allowyň aýagam tübürdäberýä, zorlugyň aýagam tübürdäberýä. Şeýle bolýa ökde ökdäni görse. Onuň şeýledigine boldum men belet. Söýýän ýürekleriň birje urgusy allawdan, zorlukdan müň esse belent. Emma dünýädäki şol belent zady belent tutmagy-da başarmak gerek. Dokuz ýyl bir guýynyň başynda Köpdi, köpdi, şony başaran ýürek. Başaran ýürekler ol belent ady, Göterdiler öňküdenem belende, Ýöne weli häzir başga bir zady Ýatlap geçsem diýýän ýeri gelende. Meniň ezizimiň bir dosty bardy, Ogul däl, gyzynyň bir bölegidi, Dünýäde guwanjy aý bölegidi. Öz gözleri bile seretseň weli, Aý bölegem däldi, gün bölegidi. Eziziň şol dosty, Rejebalymyz, megerem, bagyrstlap rus garyny, ýar derene gar gujaklap ýatyrka, ol gerçegiň ýarym diýýän ýaryny bir goja sagagyň kölegesinde şehit Dil lepäniň ýanynda gördüm. Maňa şeýle hukuk berlen bolsa, şonda ikisinem. şehit ederdim. Belki, maňa şonuň ýaly hukugyň berilmegini bähbit bolandyr, bähbit. Ýöne ol şeýle hukugym bolsa, ilki bile ýasap, goşaja şehit gözlesegem, onsoň gözlärdim, bähbit. Hawa, bu zatlary aglajak däldim. Emma dymlygym kyn ýere gelende, Joralar, joralar, söýgi sözüni harlamalyň! Götereliň belent. Mukaddes söýgüniň harlanmagyna hemmämizem deň günäkär joralar, onuň üçin diňe erkeklerden däl, bizdenem, bizdenem jogap soralar. Dokuz öýli bir guýynyň başynda. Gijesi-gündizi alaýardyk biz. Bäş ony mäkäm oglan-gyzdyk biz, Alty erkek, on bir selbin ýazdyk biz. Gatyşyp oýnardyk görüp-gaşytdyny, Gatyşyp oýnardyk topy-topary. Hiç haçan, hiç haçan bolmandy bizde Oglanlar topary, gyzlar topary. Emma kyrk birinjiň ýanar ýuny, Bölüp gitdibiz iki topara. Selin topar çölde galdyryp gerçekil topar sürün tokar. Görüp gaçylmaly oýun gutaryp, görüp tapylmaly oýun başlandy. Şondan bäri iki iýun gutaryp, çölümde üçünji iýun başlandy. Çölümde başlandy jöwzaly tomus, tokaýda başlandy gowgaly tomus. Görüp duran bolsaň bütin dünýäni, çözüp ber şeýle bir sowaly tomus. Nirede gezip ýör gerçek topary, nirede gezip ýör ezizim, agam? Emma tomus jogap bermeden geçen,